כלל ישראל דארף מתפלל זיין, אונז האבן אלע אחריות מתפלל צו זיין פאר אידן אין ארץ ישראל, סא איסור עלי יעקב, מיר זאלן האבן רחמים, און ס'איז אויך דא א ענין צו דיר צו געבן צדקה אויף ארץ ישראל, צדקת יומיים בלע נ, סא אוודאי און אוודאי א ענין צו מתפלל זיין פאר אידן אין ארץ ישראל, ס'איז אסאך מער ווי געלט, יעדע איד איז מחיוב מתפלל צו זיין אז ס'זאל חלילה נישט צוטשען קיין קאס אידיש בלוט, צייל א מעשה. לזכות פון אלע אידן ארץ ישראל זאלן אלע בלייבן געזונט און האבן א שמירה עליונה. ס'פליט מיסלס איז זייער שרעקעדיג א געטאכטע אינטערעסאנטע מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך. יעצט וואס אידן זענען געהארגעט געווארן פון די מיסלס דארף מען זיך כאפן אונז האבן נישט גענוג געדאנקט דעם אייבערשטן פאר די אלע ניסים וואס איז גייט שוין פאר בערך פופצן צוואנציג יאר אז אזויפיל אידן אזויפיל מיסלס איז געפלויגן און איך וואלט איך וואלט איך נישט געציילט מסתמא אפאר הונדערט טויזנט מיסלס שוין די לעצטע פופצן יאר. און כמעט כמעט נישט הרג'ענען קיין איין איד, און אז מענטשן טראכטן זיך דרך הטבע, געדענק איך נאך די גולף וואר, וואס איז געווען תשנ א, נײַנצן הונדערט נײַנצן און נײַנציק, האט עס נאך נישט געווען קיין קיין קיין קיין איירן דאון סיסטעם, און סאדאם כוסעין יימח שמו האט געווארפן נײַן און דרײַסיק סקאד מיסלס וואס איז געווען א פחד אין די גאנצע וועלט, און קיין איינס האט נישט געהארגעט קיין איין איד, איין סקאד מיסל איז געלונגען אויף א אמעריקען בעיס פון אמעריקאנע סאלדשערס אין איראק, לעבן איראק, האט געהארגעט פֿינף הונדערט סאלדשערס, און ס'איז געפאלן נײַן און דרײַסיק אויף אויף אויף. אויף אויף ארץ ישראל אן קיין אן קיין איינוואס איז איינער נישט געהארגעט געווארן דאס איז ניסים אפילו לויט סאטמאר רב וואס שרייט אז מען טאר נישט זאגן אז דער אייבערשטער מאכט ניסים פאר די מיליטער און פאר כח ועוצם ידו עס איז געווען ניסים פון אייבערשטן אליינס עס איז נישט געווען די מיליטער עס איז געווען די השגחה ווי עס זאל פאלן און זייט דעמאלטס גייט עס שוין אן קרוב צו דרײַסיק יאר אז ס'פאלן הונדערטער טויזנטער מיסילס און כמעט כמעט ס'הרג'ט נישט קיין איד יעצט ליידער וואס האט יא געקאסט אידישע לעבנס וואס אפשר דארף מען תשובה טון אויף דעם אליינס האט מען נישט גענוג אריינגעטראכט אין השגחה פרטית אז יעדע ריר איז בהשגחה דער וואס עס איז געווען א געלע משפיע האט געהייסן ר' גאדל אייזנער און ער פלעג זיך געדרייט די פוילישע אידן זענען נעבעך געווען אונטער די דייטשן ימח שמם זעקס יאר שרייבן זיי ער פלעגט זיך ארום דרייען מיט געשאסן אידן רעכטס און לינקס ער פלעג מחזק אנהאלטן איין זאגן פאר אידן

זכות זאלסט טרעפן יעצט א וועג קיין מאנסי, איך האב נישט געקענט טרעפן ווייל איך בין געווען אין אין געווען א באשערטע שעה ממש ליידיג קיינער איז נישט דארט געווען און איך זאגט מיר א בחור דערצייל א מעשה זכות זאלסט טרעפן לאמיר זען ער גייט אלס אזוי טשעלענדזשן איך וועל דערציילן א מעשה אפאר יאר צוריק איז געווען אין ש ד בחור געדענק עס נאך ווייס נישט אויב איך זאג דעם נאמען צו נישט איך האב נישט געדענקט ווער עס איז.

ס'וועט דאך זיכער פארטריקנט ווערן ווייל ווייל ווייל ס'איז א סכנה אונז לאמיר דאך נישט איבער און קיין סערוויס איז נישט דא דארטן אפשר היינט שוין יא און קיין סערוויס איז נישט געווען דארטן און צו קאלן אפילו הצלה זאל שיקן א דזשיפ און זיך צו פארן צווישן די וועלדער מיט די קאר קען מען זיכער נישט גיין איז אויך נישט געווען שיין ווייל נו וואס טוט מען דא רופט זיך אן דארט א בחור אז ס'איז די הייליגע מנהל ברענגט א מעשה אז א די בעל שם הקדוש איז אמאל געגאנגען מיט זיין תלמיד ר' משה איטער ער איז געגאנגען מיט אים אמאל שפאצירן אין וואלד, אין פעלד, און אינמיטן רופט זיך אן ר' משה כ'בין משוגע, דארשט טריק, כ'האלט נישט אויס די דארשט, פרעגט אים משנה תורה, גלייבסט באמונה שלימה אז דער רבונו של עולם האט שוין געזען וואס שטייסט מיט א ברייש אז דו גייסט יעצט דארפן האבן וואסער? דער רבש ע קען דיך, האט שוין אנגערעדט, קענסט דער רבש ע קען דיך דער ברענגען דא אהער ברענגען וואסער? זאגט ר' משה יא איך גלייב, זאגט משנה תורה אויב דו גלייבסט באמת, עסטו האבן די וואסער, דורך געגאנגען אפאר מינוט און ער זאגט קיינמאל זאגט איך גיי אויס האט ער יעצט דריטע מאל זאגט ער ר' יעצט גלייב איך אמת'דיג ווייל ס'איז זייער שווער צו גלייבן השגחה פרטית יעדע ריר איז בהשגחה ס'איז זייער שווער א מענטש דארף אלעס איבער צפון אז די גלייבסט אמת'דיג גייסטו טאקע האבן די וואסער פלוצלינג זעהן זיי א גוי'איש גייט און ער שלעפט א פעל מיט וואסער די הייליגע מרן ברענגט די מעשה מענטשן לעבן שטייט שכחה בשעתו שטייט עס אויך שלעפט א באקעט מיט וואסער און.

אבער ס'איז שוין מ'זעהט מענטשן דארט יעדע מינוט, און איך בין שוין אויך געווען אן דער בעק קאמפ, איך האב נישט געטראפן קיינעם, מאכט זיך אמאל א גיי, א גוי הייקט, און זעהן אין זיין בעק פעק האט ער א באטל וואסער, און ער, און מ'פרעגט אים איך קען שוין האבן אביסל וואסער צו טרינקען? און ער רופט זיך אליינס אויס די זעלבע ווערטער, יעצט קענסטו האבן וויפיל וואסער דו ווילסט, איך וואק שוין דרײַ מייל, כ'האב נישט געטאטשט די וואסער, מ'זאגט נאר אלץ מ'דארף מיטנעמען וואסער, איך וואק נישט מיט וואסער, איך טרינק נישט, יא קענסט נעמען, געטרינקען, זיי גייען אזוי משוגע, אזוי צודרייט אין די השגחה, רופן זיי זיך אן צו דעם גוי, אז זיי פארציילן די גאנצע מעשה, זיי האבן געדאווענט צום אייבערשטן, און וואס זאגסטו צו דעם? זאגט דער גוי, יעס, יעס, יו סאונד אינספייערד ביי גאד, אזויווי איינער זאגט אז איך, איך אליינס זאג דאך אז איך טרינק נישט קיין וואסער ווען איך הייקער, איך דארף נישט די וואסער, איך האב עס נאר מיטגענומען ווייל.

זאגט ער, זאגט ער, וואס הייסט די זעלבע טענה, דעמאלטס איז געווען א ברען, א בעל שם טוב האט נישט דא קיין קיין ברען, נישט דא קיין בעל שם, נישט דא קיין פארן, זאגט ער, אבער דער אייבערשטער קען דאך, פלוצלינג זעען זיי ווי א גוי גייט ארום, פארקויפט באטלעך וואסער ביי די קארס, פון איין קאר צום צווייטן, און ער און ער פרעגט ווער דארף וואסער, און ער האט זיך שוין געפרייט ס'קומט וואסער, אה, אזוי איז צו גיין פארן זיין קאר, האט ער טרעפליך געוואנדן אן פארן, און ער האט עס געמוזט, ווייל ער מוז דאך פארן, יעדער הייבט אן פייפן, האט מען אים געוויזן פון הימל אז דער אייבערשטער קען דיר ברענגען וואסער, דו האסט נישט געגלייבט האסטו נישט זוכה געווען, ווי שטערקער די אמונה איז, ווי שענער האט זיך אויסגעוויזן דעם תלמיד, זעסטו אז מיט די כח פון אמונה פירט ער די שטערקסטע כח, די שטערקסטע שטערקסטע כח אויף דער וועלט, און איך ווייס נישט אויב אידן אין ארץ ישראל הערן עס, מיט דעם אליינס וואס אידן גלייבן אין ארץ ישראל אז יעדע מיסל קומט נאר אויף אויף ווי עס איז באשערט און ווי עס איז נישט באשערט איז נישט אנגעקומען, דאס אליינס דארף מיך אויך אן מורא נאך איין פוינט און איך זאג, איך האב נישט ליב צו מאכן צו לאנגע ווידיאוס, אבער אפשר צו מחזק זיין איין איד און ער צו האבן איין קינד צו א צו א צו א באבע צו א עלטערע באבע וואס זאל וואס זאל וואס זאל זיצן מיט בטחון. ס'איז געווען זייער אינטערעסאנטע מעשה. די הייליגע חזון איש האט געזאגט ווילאנג ס'גייט נישט זיין קיין קיין קיין חילול שבת אין בני ברק, קיין מאוויס אין בני קיין קיין טיעטערס קיין מועדון אין בני ברק, עט נישט זיין קיין פארמעסטס אין בני ברק.

איז האט ר' חיים קנייבסקי געזאגט אז אז אז אז ער האט מורא'דיג שטארק געגלייבט אין דעם. נאך אין די שבעה פון ר' חיים קנייבסקי, טאקע נאך פורים, איז געווען א שטעכעריי אין בני ברק, אראבער האבן געהארגעט אידן, א שלג, נישט קיין באמבעס. איז ס'איז אויך געווען, ס'האבן געזאגט אז ס'געווען לעבן בני ברק, נישט אין בני ברק, כ'ווייס נישט פונקטליך, האב איך דעמאלטס געזאגט, די אמונה פון ר' חיים קנייבסקי האט אזוי שטארק געגלייבט אין דעם, ער האט אזוי געגלייבט, דאס האט אפגעהאלטן אז ס'איז נישט קיין שלום בית, ווייל ער האט געגלייבט אז חזניש זאגט אז גייט שלום בית איז נישט געפאלן. ווי שטערקער די אמונה איז אז שטערקער די שמירה, לאמיר זיך אלע מחזק זיין, איז האט דער חת ם געטאנצט אן דעם ליינען אז משה רבינו זאגט פאר די פאר די מרגלים, קוקטס ארץ ישראל, אינטערעסירט זיך, באטראכטס ארץ ישראל, אויב צו איז גענוג שטארק צו נישט. ס'איז א חיזוק וועגן צו היינט צו צייט זאל מען עס מתפלל זיין פאר אידן אין ארץ ישראל, דארף מען עס מתפלל זיין פאר אידן אין ארץ ישראל.

יושב זיי זיי עליון וואס איז בכלל מסוגל צו זאגן פארשמירער, איז געבויט אויף דעם אז א מענטש וואס פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן און ער ווייסט דער אייבערשטער היט אים, איז ער ממשיך אויף זיך השגחה ער ווערט ער ווערט ארום גענומען און קיינער קען אים גארנישט טון. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.